Mae gennym ni Doctor Karl Klaus yn ymuno efo ni pnawn 'ma. O lle dwi'n sgwrsio efo chi heddiw, Karl, lle yn y byd ydych chi? Wel, ie, yeah, dwi, dwi uh, dros oed yr addewid wrth gwrs, felly dwi fod adra, a dyna lle dwi adra ar hyn o bryd yn chwilog, dyn ni'n rent i lle yma tra bod ni'n adeiladu ti yn Bengan Newydd ger llaw, so dyn ni'n um, eitha agos at y nant, ond uh, yn bell hefyd mewn ffordd o siarad. And, so na, mae rhywun yn, yn byw ac yn bod yn fan hyn, at ei gilydd.
A sut ydych chi a Dorothy yn ymdopi yn ystod y cyfnod yma? Dyn ni ffodus iawn, dydw i. Mae gen ni ti rent arbennig, y mae yna rhyw acer o dir yn y cefn yma. Ac uh, ffodus iawn, iawn, iawn, ac os roedd hwn gen i, gen ni uh, cyn i'r holl neu y virus dechrau. Ac um, so mae'n ddigon o le i cerdded yma. Ac dwi wedi bod yn hel dodrefn a gwahanol mathau ar gyfer yr ardd dros y blynyddoedd. A felly dwi wedi bod allan yn a rydyn ni wedi cael lot mwy o sylw na maen nhw erioed wedi cael o blaen, so dwi, dwi wrthi yn peintio ac yn, ac yn uh, rhoi olew ar rheini ac yn y blaen. So na, wedi bod yn brysur iawn yma, rhwng pob peth. A Dorothy wrthi yn gweu ac yn wneud hynny o arddu, arddu a fedrith i yn, uh, yn gyd-destun y, y, y lle sydd gennym ni felly. Ie. Yeah. Ie, yeah, dwi'n siŵr fe gerddi pawb yn werth i gweld yr ha mae bydd pawb allan yn ei gerddi. Wel, mae pawb yn cael uh, cyfle i... Mae mae'n wir beth maen nhw'n dweud yn am, am y radar ar fywyd gwych. Yn sicr mae rhywun yn, uh, yn gweld neu chlywed llawer iawn yn, yn fwy ohonyn nhw eleni. Uh, mae yna wiwerod yma hefyd sydd yn, uh, da chi'n weld yn neidio o coeden i coeden a hyd yn oed crwydro i mewn i'r ardd yma. So mae, ma, ma, ma nhw wedi cael rhwydd hint mwy na lai i wneud be licio nhw fel ennig fi'n credu. A mae gennych chi dipyn o newyddion cyffroes i rannu fo ni heddiw yn does? Wel, um, mae yn gyffroes i mi yn sicr oherwydd um, ar ôl gyhoeddi fy llyfr uh, hunangofiant pedair blynedd yn ôl, um, roedd yn dipyn o bwysau yna i, i wneud rhywbeth yn debyg yn y Saesneg. Mae'n ni'n digwydd, mae'n debyg, wel am hwn i eitha aml gan pobl sy'n cyhoeddi rhywbeth yn Gymraeg. Nes i um, i fi ddau yn y diwedd, a dwi wedi dechrau ar hynny. Dyna beth sy'n cadw fi'n brysur. Ond wrth siarad efo un neu ddau o bobl uh, eitha amlwg yn y maes cyhoeddi, uh, y penderfyniad oedd mae ni jyst uh, cyfieithiad slafaidd, os licwch chi, ond bod rhywun yn cael cyfieithiad, cyfieithiad ie, yeah, sydd mwyn lai yn dilyn yr un patrwm ond diweddaru, wrth gwrs, i ryw raddau, ond be maen nhw'n galw'n fest shift. gair newydd i mi, mae'n rhaid i mi gyfadda, ond gair Almeinig yn reiddiol, ond beth i hynny, ond uh, yn dilyn y patrwm o ran penodau o'r blaen, so penod gyntaf yn sôn am cyrraedd llan hean a dechrau'n practis ac sefydliant i'r al hean ac yn y blaen, y nant wedyn, gwaith yn Lesotho. Trwy bob penod, wrth gwrs, yn wahanol. A diwedd bob penod wedyn, mae yna rhyw cyfraniad gan bobl oedd yn nabod chi yn cyd-testun y gwaith yna. So, er enghraifft, yn y dechrau, Emrys Williams, Llanian cynt, Berthelli rwan, a oedd uh, ar, o, ath o ar ymweliad â fi i, i Iwerddon i astudio uh, Cymdeithas Cydweithredol yn, yn y lad honno ar un o'r ynysoedd. A wedyn, tad, tad Thomas O'Myracl, sef y tad pybyddol oedd yn cyfrifol am y cydweithfa uh, ar yr ynys, uh, fo wedi sgwennu cyfraniad yn barod i mi. A pobl fel Hugh, wedyn Hugh John fel cadeirydd, wedi sgwennu yn ei gyd-berthynas wrth gwrs i waith o efo Nant a'r nabyddiaeth ohona i. So rwy'n sydd yn gwybod am yng nghefndir, rwy'n sy'n gwybod am y gwaith mae rwy'n wedi wneud yn y, yn y maes arbennig yn bob penod sydd yn cael um, sylw wedyn gan rwy'n rwy'n sydd yn nabod i. So dwi wedi bod yn ffodus iawn, dwi wedi cael uh, cyn llys cenad Lesotho yn Llundain a gweinidog tramor Lesotho. Mae o wedi sgwennu uh, cyfraniad ar ymgyferi uh, Prif Feddyg Cymru am rai blynyddoedd, Gareth Crompton, yr athro Gareth Crompton, mae o wedi sgwennu cyfraniad i adnabyddiaeth o'na. I fo, oedd yn benna yn gyfrifol yn cael ddydd iawn uh, i'r maes meddygaeth uh, cymdeithasol, uh, epidemiolog ac yn y blaen. A, a dyna, chymod, math yna o gyfraniad sydd gen i. Um, so mae'n mae eitha cyffroes, mi fydd yn cyffroes weld yn dod at ei gilydd. Um, a mae pobl wedi bod yn goredig iawn a dwi'n mwyn dwi'n edrych ymlaen at, at weld cyfraniad eraill cyn, cyn mi cloi felly. A be fydd enw'r gyfrol cael?
O, chi'n gofyn cwestiwn. Mae yna ma ddau ar y rhestr fer a dwi ddim yn mentro deud y prynawn yma.
Rhaid ni aros felly gael gwybod hynny. Rhaid aros, rhaid aros. Achos mae, um, mae clawr llyfr yn um, mae'n bwysig yn dyfu. Felly maen nhw'n dweud, mae llyfr yn medru werthu, uh, llyfr yn medru cael ei werthu gan y clawr, ond uh, bod yn ei wir ai peidio, gan ei weld. Cyfrinach.
Dych chi'n mwynhau sgwennu cael, dych chi wedi gweld hwn yeah. yn fwy o sialens tro yma? Wel, um, dwi wedi treulio fy oes ar ôl gadael bractis yn Canolfan yn, yn Llanheon. Blynyddoedd yn ôl, wrth gwrs, oedd hynny yn 1980. Um, ar ôl hynny, mae rwy'n wedi treulio llawn iawn o'i waith proffesiynol yn sgwennu, wel, adroddiadau, adolygiadau ac yn y blaen. So mae sgwennu yn rhywbeth dwi wedi arfer wneud. Ond sgwennu rhywbeth sydd ddim yn waith, fel y cyfryw, yn profiad cymharol newydd. Hynny yw, dwi wedi sgwennu uh, bwt o lyfr uh, yn Gymraeg ar gyfer y lolfa rei blynyddoedd yn ôl rwan am y nant, er enghraifft. Uh, cyn hynny, o'n i wedi sgwennu bwt o lyfr am Antel Alheon yn ôl yn yr 80au hyd yn oed, efo cyhoeddiad yma i, o'n allan o brint uh, pellach. Um, a wedyn, um, fersiwn Saesneg o'r cyfrol Nath y wawr ac oedd i am ynant. Llawn lluniau, llawn lliw. Dwi wedi diweddaru hwnna fel y ti'n gwybod yn eitha diweddar. So mae hwnna yn y siop yn disgwyl am cwsmeriad rwan, wrth gwrs, hawn i ddim werthu ar hyn o bryd, ond mae yna wedi diweddaru, wrth gwrs, um, gynharach eleni. So mae hynny. Mae dwi'n mwynhau, wel, mae'n cwestiwn da, um, dwi'n dwi mwynhau ffrwyth y gwaith, a mae'n dod i fwcl. Dwi'n ffeindio am ddisgyblaeth rhyfeddol o anodd a mod i'n person sy'n dal i wneud a phethau ac achosion bod hynny yn Nant neu Dolen Cymru, gwaith yn y Syltw, gwaith cydweithredol yn ardal Llanhian ac yn y flaen. Heb sôn am y teulu, wrth gwrs. A, a, a rhwng popeth, mae rwy'n yn ffeindio bywyd reit brysur. So mae disgybliaeth o eistedd lawr a sgwennu yn rhywbeth dwi'n gor, gorfod, well, gorfodi fi hun i wneud mewn ffordd. Um, ond fel rydych chi, dwi'n mwynhau uh, golygu'r gwaith tua'r diwedd, a dwi'n mwynhau, wrth gwrs, i weld ffrwyth y gwaith. Ac uh, wrth reswm ar rhywun yn cael bod hard wedyn, yn cael sylwad y pobl at ei gilydd yn eitha cadarnhaol wrth reswm.
Dych chi'n ffeindio gwahaniaeth rhwng sgwennu'n y Gymraeg a sgwennu'n y Saesneg? Um,
Ond y cwestiwn, da, um, dwi'n sgwennu yn yr iaith, um, hynny, dwi'n dwi, ganolbwyntio ar, ar yr iaith dwi'n sgwennu arno fo ar y pryd, os dyn ni'n gwneud sens. Ac um, unwaith dwi'n iawn uh, rhyw rigol o sgwennu, oedd hynny yn Gymraeg neu Saesneg, mae hwn yn ganolbwyntio ar ar yr iaith honno. Yw hynny ddim yn fy mryderu. Dwi'n ymwybodol o'n gyfyngiadau uh, treigliadol allan y Gymraeg, ond o ran sgwennu fel y cyfryw, dyw hynny ddim yn fy moeddi, dwi'n jyst yn bwrw ymlaen. Ac um, os gael ei dweud, mae'n golygyddion yn ei job da. yn cael drefn arno fi wedyn. Rhowch chi grybwyll yn fanna fyd yr um, gyfrol da chi wedi ychwanegu at sy'n ddiweddar sy'n rwan ar gael yn, yr, yn y siop. Um, be, da chi'n gallu deitha ni chydig amdan y gyfrol yna, beth be, be sy'n newydd yn ei a pam oeddech chi'n teimlo na wan oedd yr amser i, i, i ychwanegu ati hi? Siwr.
Wel, mi oedd, um, mi oedd yn gyfrol, o'n i'n falch iawn iawn ohono fo ar y pryd, um, oherwydd gath ni Glyn Davies, ffotograffydd um, arbennig iawn o, o Bort Eithwy, i, i dynnu lot o luniau ar gyfer hynny, a chwarae teg iddo fo, nath y caniatau mi ail ddefnyddio nhw. Dyn ni wedi ychwanegu atyn nhw, Wel, ti'n gwybod yn iawn, chi sy'n gyfrifol am hyn, ond yn y cyfrol newydd. Ac um, mae'n weithio yn dda iawn, ond wrth gwrs roedd o wedi dyddio. Um, y cyfrol gyntaf yn mynd yn ôl i cyfnod lle oedd ni'n um, ddisgwyl uh, cyfraniad sylweddol uh, cael ei gwireddu gan yn cyfaill ni uh, Hewyn Richards. Um, a, a wedi, wedi, well, wedi hynny'n cael ei gwireddu a wedi symud ymlaen a sawl cais llwyddiannus ar gyfer arian Europe, arian Llywodraeth Cymru, arian gwahanol elusennau ac yn y blaen, a, a gwaith arbennig gan pobl fel Jim O'Rourke a tîm yn y nant, hynny yw, cyfan dod at ei gilydd roedd yna cryn dipyn o hanes newydd i ddeud wrth pobl. Felly, mond yn iawn felly i ddiweddario a tywed ar cyfrol i fyny at heddiw fel bethau, mwyn y lai, a fel bod nhw'n gallu weld y picture hanesyddol, fel mae llyfr yn sôn am hanes yr ardal wrth gwrs, a chwedla, di pethau fel y ddim wedi newid, ond y hanes mwy diweddar, dydyn ni dros y deg mlynedd diwetha wedi newid wrth gwrs, a mae rhywun wedi swydd o ychwanegu'r hanes yna at y gyfrol. Faint gymerodd i chi, i chi wneud y gwaith yna, Cal? Y gwaith yna? Um, os ni'n unrhyw gwaith yna wedi cymeryd o sbeidiol, ond um, chwe mis, chwe mis. Um, Mae cyfrol dwi'n sgwennu ar hyn o bryd, sef uh, y Festrift, yr hyn yn gofiant yn Saesneg, um, mae honno wedi dechrau ers dechrau'r flwyddyn. Dwi ddim yn rhagweld fydd honno at ei gilydd uh, tan, well, diwedd y flwyddyn ar y gorau, os ni'n dweud, yn nabod i. Um, os ydych chi'n meddwl bod rwy'n yn eistedd yma ac yn methu crwydro'r awr, yn, um, yn cael digon amser i sgwennu, ond rhywsut dyw bywyd ddim gwaith yn gweithio fel yna. So dwi'n dim yn rhaid gweld beth yn cael ei gorffen cyn gwneud y ddeddf.
Os na rei dyddiad, ydych chi'n chi gweld i, ydych chi'n gallu troi at sgwennu, os na rei dyddiad, ydych chi'n teimlo bod yr awen gynnach chi i eistedd lawr a sgwennu?
Mae pobl, ie, yeah, mae gair awen yn un diddorol, dydy. Mae yna ma wirionedd yn hynna, mae yna rei dyddiau Uh, Wel, dwi wedi bod yn sôn yn barod yn dod am ddisgyfraeth i gorfod eistedd lawr. Mae'n rhai dyddiau, mae'n rhaid i mi ddeud, lle mae'n dipyn haws na'i gilydd. Um, ond, uh, yeah, na, dwi'n dwi, dwi tuedd i cael yr awen pan dwi allan uh, yn cerdded, uh, yn crydro, a wedyn dod yn ôl eistedd lawr wrth y desg a mae rhywun yn bwrw'r cyfan ar bapur wedyn neu ar y cyfrifiadur yma erbyn hyn. A mae, mae, um, ia, mae'r awen yn, yn, yn ysbeidiol, ond uh, mae'n nawr, mae rhywun yn dygymod ar y peth felly ac yn trio dysgu wrth bobl eraill hefyd, wrth gwrs. Wel, mae gennym ni gyd rhywbeth i edrych mlaen at yma felly, diwedd y flwyddyn cael, a gobeithio fydda, fydda benderfyniad ar enw yn fuan i ni gael rhannu hynna. O, na, na. Deud wrth os wedi mynd i'r was, dwi'n ni fel o, ia? Na, jo, gret, cael Um, ond eio, mae, mae ddifur iawn cael sgwrsio efo chi heddiw. Um, diolch yn fawr i chi am eich amser. Um, o, diolch i chi am y cyfle. Uh, dwi'n gwybod bod yn anodd i chi gweithio adra, ond dwi'n falch bod rhai staff yn ans yn sicr yn medru gweithio adra. A gorfod bod gyntaf, gos gan i weld pawb yn ôl yn uh, yr adwys sydd gennym ni yn Nant Gwrthau'n ac yn, uh, yn, yn medru um, cynnig cyrsiau ac uh, cyfle i bobl yn mwynhau yr ymgylchedd arbennig sydd gennym ni.